Insellmilkom merħba għal programm ieħor Vale wasalna fis-seba' programm, iż-żmien dejjem igerbeb, però għal darb'oħra nirringrazzjakom illi erġajtu għażiltu l-kumpanija tagħna għal dis-siegħa illi ġejja u żgur illi se tieħdu pjaċir tisimgħu s-suġġetti interessanti li se nindirizzaw illum. Kif għedtilkom il-ġimgħa l-oħra, illum se nitkellmu ma' koppja illi ħajjithom tevolvi madwar il-baħar u mbagħad wara se nkomplu ma' Mark Sultana illi huwa s-CEO tal-BirdLife illi se jkellimna wkoll dwar is-salvataġġ ta' l-għasafar tal-baħar u mbagħad se niltaqgħu ma' Malcolm Borg. Malcolm Borg din id-darba se jkellimna dwar il-hydroponics. Issa x'inhu eżatt insiru nafu meta naslu għal dak il-mument fil-programm tagħna. Però, illum ukoll Carlo għandu proġett ieħor għalina illi se naraw minn hawn u ftit ieħor, però għandu wkoll mistieden, Charles Farrugia. Se nitkellmu miegħu lejn l-aħħar tal-programm. Se nibdew però billi nintroduċikom lill-Kaptan Joseph Vella u lil Eleanor illi qegħdin hawnhekk magħna għaliex proprju ftit taż-żmien ilu rajt post tiegħek Joseph u hemmhekk inti Kont qed titkellem dwar l-għasafal tal-baħar u inċident partikolari li se nitkellmu dwaru wkoll. Però intom ħajjitkom tevolvi mal-baħar. X'ifisser il-baħar għalikom?
Aħna t-tnejn mill-Mellieħa allura bla ma ridna trabbejna f'ambjent imdawrin bil-baħar. Jien ngħid għalija jiena meta konna għadna żgħar konna dejjem nkunu qrib il-baħar In-nannu kellu kajjik u fregatina allura konna ta' sikwit nirħulha lejn Kemmuna biex nitfgħu xi nassa. U trabbejna ħafna, jiġifieri viċin il-baħar għall-għawm, però anke bħala żvog u rilassament. Imbagħad la kbirna jisek tibqa' dik in-namra naħseb tibqa' ġo fik. Tibqa' miġbud u fil-fatt bqajt sakemm għamilt il-kors tad-diving, ġifieri sirt u għad-dagħsa u mbagħad iltqajt ma' Joseph li wkoll kellu l-istess interessi u nista' ngħid illi mbagħad kellna l-kayaks u ngħumu u snorkeling qisna bla ma rridna u bid-dgħajsa bla ma trid tibqa' miġbud lejn il-baħar. Naħseb hija namra u mħabba li ma tispiċċax malajr, tibqa' ġo fik.
Aħna nies ta' gżira u inti xogħlok ukoll hux inti kaptan ta' vapur fil-fatt. Il-background, jiġifieri, Anke jien meta kont żgħir, il-papà kellu frigatina. Allura dejjem dawrin mal-baħar, is-sjuf konna nqattgħuhom fejn il-baħar. Ovvjament meta kbirt, irrealizzajt li stajt ukoll nagħmel karriera mill-baħar. Allura bqajt dejjem nevolvi f'dak l-ambjent, anke b'mod professjonali. Sewwa. Mbagħad ovvjament iltajt Melinor allura. U komplejtu, għattu. Eh, bilna ħafna eh, f'dik l-irwol li u mażmin ovvjament eh, ridna nagħtu kontribut ukoll fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Naf li meta tkunu fuq il-baħar imma eh, għajnejkom dejjem miftuħin, u ġveru. Eżattament, għax mitfolija, meta inti tkun barra, eh, titgħallem tosserva. U meta tosserva, Iktar ma toħroġ, iktar tidħol fid-dettall. U llum bit-teknoloġija, bl-informazzjoni, dejjem iżżomm ruħek informat ta' dak li qed jiġri madwarek u meta inti toħroġ dejjem tosserva n-natura at the end of the day. Fil-fatt, kemm jiena u kemm kemm Joseph, jien bdejt f'xi snin qabel, kont involuta fil-Marine Rescue Team Unit ta' Nature Trust. Allura bla ma trid, kull meta konna noħorġu fuq il-baħar dejjem Għajnejk fuq ix-xefaq fuq l-orizzont fuq il-baħar ħa tara jew tiltaqax ma' xi denfiel jew xi fekruna. Fil-fatt l-irwol tagħna kien illi nsibu dawn l-annimali feruti, setgħu kienu jidħlu rapporti min-naħa tal-pubbliku, imorru fuq il-post u għax kellna l-liċenzja peress li inti qed tittratta annimal protett irid ikollok il-liċenzja partikolari għalih ma tistax taqbad u tmur. u tmiss l-annimal jew tipprova tneħħih mill-post. Però kellna din. Tmiss ma tistax, però tista' tinforma lil. Tista' tinforma, eżatt. U fil-fatt dan ix-xogħol li Nature Trust għadha tagħmlu. Ara bla ma ridna aħna din qiegħda ġo fina wkoll meta noħorġu fuq il-baħar jew biex niġbru xi plastik, jew biex naraw niltaqgħux ma' xi ħaġa, inti toħroġ ukoll għall-avventura jiġifieri ma tafx ma' xiex se tiltaqa'. U din inzertat li ħmistax ilu meta ħriġna bid-dgħajsa kellna ninzertaw dawn iż-żewġ ċifiet ma kinux feruti għaliex però l-mod kif kienu, kif kif rajthom fil-baħar jiena kienet xi ħaġa li mhix normali li żewġ għasafar jibqgħu fil-wiċċ tal-ilma u bid-dgħajsa riżqa lihom u jibqgħu hemm, ġeneralment itiru. U kif għaddejna minn ħdejhom u rajthom li għadhom hemmhekk, Fil-fatt, ir-raġel qed jgħidlu hemm xi ħaġa mhix qiegħda sew, għandhom xi ħaġa ħażina dan l-għasafar. U reġgħna dawwarna.
Ritratti hemmhekk, inti rajthom hekk u x'għedt? Jiena rajthom hekk, ħadt ir-ritratti mal-ewwel għaliex jiena ma kontx naf eżatt ma' liema speċi qed nittratta u ma ridtx li qed immixxi speċi protetta imma biex ikolli anke evidenza li isma' dawn instabu fil-baħar. Sibnihom hekk, kif qed tara qegħdin eżatt ħdejn xulxin, kienu mgħaqqdin ma' xulxin litteralment bi xlief imdawwar mal-ġwienaħ. Ir-raġel dawwar Jiena ppruvajt, ppruvajna kif tajt, minn fuq id-dgħajsa nressaqhom lejn in-naħa ta' wara tad-dgħajsa fejn kienu aktar baxx u r-raġel tellagħhom minn hemmhekk. Bża, mhux, ma rridx ngħid li bżajna, hemmhekk fil-fatt tara jidher, ix-xlief jidher kemm kemm ċelesti, kif kien imdawwar u mgeżwer madwarhom. Dawn imsieken min jaf kemm kien ilhom fl-ilma, maqdin b'dak il-mod. Żgur li trawma. L-irkaptu tas-sajd fil-fatt huwa xi ħaġa problematika ħafna għall-ħajja marittima, hux hekk, dan l-iskart li joħroġ mis-sajd? Ekku, mhux hemm diversi tipi ta' skart, però dan qed anke meta nkunu qegħdin ngħoddsu jew nisnorkil jew etsetera hija xi ħaġa li qed ninzertaw ħafna. Plastiks, ħafna xlief. ħbula, ċimi, mormija. Jiġifieri tellajtuh u mbagħad? Tellajniehom u r-raġel bil-paċenzja, kellna ħbieb magħna, kellna ħbieb magħna, konna fuq dgħajsa oħra, kellna ħbieb ukoll kienu ex rescue team members u għenuna, xi ħadd iżomm u jgħatti l-wiċċ anke bdejna nippruvaw ngħattulhom rashom però huma bdew jiċċaqalqu, però r-raġel imbagħad. Bil-paċenzja qatt jaqta' xli.
Il-problema kienet li dakinhar il-baħar kien naqra mċaqlaq. Allura. Iktar diffiċli.
Inzerta fuq id-dgħajsa kelli mqass u peress li d-dgħajsa kienet qed tiċċaqlaq. Hemmhekk qegħdin naraw il-vidjow fil-fatt ta' kif inti rnexxielek. Ix-xlief tant kemm kien fin, tant kemm daħal ġo rix tal-għasafar li prattikament bilfors ridt id-dgħajsa tkun. f'baħar kalm, allura ddeċidejt li dak il-ħin nidħol Marsaxlokk u hemmhekk fejn rajt li dgħajsa kienet ovvjament għall-kenn, u mbagħad hemmhekk bdejt kemm jista' jkun neħlishom fl-istess ħin Sħabna tad-dingi tagħna, Michelle u Sara, insemmihom ukoll minn hawn, ikkuntattjaw il-BirdLife fejn imbagħad bdiet tingħata l-informazzjoni sakemm jiena ovvjament bdejt il-proċess biex naqta' xlief. Il-problema ta' dat-tip ta' armar tas-sajd hija li ikun materjal inviżibbli. Allura l-għasafar, speċjalment jekk huma jitfixklu fih, ikun diffiċli ħafna biex jarawh huma speċjalment fid-dlam. Matul ġurnata jkun inviżibbli maħseb wara. Fid-dlam mhux hekk? Tant kemm itaqdu li l-ġwinħajn Ma setgħux jiftħuhom. Tant U fil-fatt imsiken dew anke jattakkaw naqal xulxin, għax dan ovvjament. Mhux hekk ikunu anke huma stressati. Eżattament. Jiġifieri.
U importanti li meta wieħed jiltaqa' ma' dawn l-ispeċi li jinformaw mill-ewwel il-BirdLife għax huma ovvjament jtuk parir x'għandek tagħmel u ma tagħmilx. Fil-fatt il-mistieden ta' warajkom se jkun propju persuna mill-BirdLife illi se ttina din l-informazzjoni wkoll. Jiena nirringrazzjakom tal-ġid li tagħmlu wkoll għaliex kull wieħed u waħda minnha jrid jagħti l-kontribut tiegħu biex dawn l-affarijiet ikunu possibbli u naf li trawmu t-tfal ukoll hekk għaliex kienu magħkom fuq id-dgħajsa. It-tfal kienu magħna, kien impressjonaw ruħhom għaliex ħafna mistoqsijiet. Għalkemm imdorrijin, qatt ma, qatt ma inzertajna għasafar tal-baħar, jiġifieri qatt ma kellna ċ-ċans nagħmlu rescues fuq. Però baqgħu jsaqsu, fil-fatt it-tfal bdew baqgħu bidew iżommuhom għax kienu jafu li jkessħu fl-ilma allura Agge żwirnihom anke fix-xugamani u żammewhom sħaħ. Ħelwin, rajnihom ir-ritratti wkoll.
U għamilnihom fix-xugaman ukoll biex ma jattakawx lil xulxin.
Tipproteġihom naqra minn. Anke tagħtilhom naqra bi speċi ta'. Grazzi ħafna talli lqajtu l-istedina tagħna u talli qsamtu wkoll l-esperjenzi tagħkom. Jiena nixtieq ngħidilkom taslu kaxxa żgħira wkoll biex tiħduha bħala tifkira tal-programm Vale li għamlilkom Carlo. U grazzi wkoll talli ħsibtu fina u ġibtulna t-tappini u l-batteriji li se nżiduhom mal-kollezzjoni tagħna. Mhix xi kollezzjoni li aħna kburin biha naturalment għaliex kif għedna dejjem irridu nnaqqsu iktar milli hekk, imma xi kultant dan l-iskart jiġi ġenerat bil-fors fil-ħajja tal-lum. Grazzi Eleanor. Grazzi lilek. Grazzi lilek ukoll. Joseph tal-li kontu magħna, jiena se jkolli nħallikom minn hawnhekk ħalli immur nara daqsxejn Carlo x'qed jagħmel illum. Carlo, hawnhekk kważi għamilt biċċa xogħol mhux ħażin, vestejtu. Ma kienx fih wisq xogħol, dan huwa boqar tal-fuħħar, kien popolari ħafna sa xahar snin ilu, kien jintuża ħafna biex Jint biex iżejnu l-twieqi u l-affarijiet. Fil-fatt kien kulur il-fuħħar kien kannella jiġifieri.
Iva, kien kulur il-fuħħar u biex inkun onest, impressjonajt naqra ruħi kemm għalqet malajr iż-żebgħa.
Mistiqbattu kien għadu mxarrab jiġifieri. Kont iġib subajja blu.
Kont qed tirriskja ftit, ftit ilu
Dad-disin għamiltu inti jew kien diġà moħħi? Le, dad-disin huwa parti minnu, ġifieri fejn qed taraw hawnhekk dan huwa parti mill-buqar. Jiena kull ma għamilt naddaftu, dak kien qiegħed barra u kellu nofsu kien qiegħed bl-ilma. Allura l-fuħħar meta jixxarrab jieħu kulur ieħor. Li għamilt, peress li ħa jerġa' jsib ruħu barra, Tajtu passata sealer qabel ma bdejt nisboħ biex kemm jista' jkun meta jerġa' jixxarrab minn ġewwa l-ilma peress li l-fuħħar huwa porus, l-ilma tal li jkun fuq ġewwa ma jkollux fejn joħroġ biex biex iqaxxar iż-żebgħa. Sewwa, jiġifieri s-sealer fuq u ma tajtu minn barra. Eżatt, is-sealer tajtu minn fuq għax minn ġewwa ftit diffiċli. Nistgħu nagħmluh xorta, nitfgħu s-sealer ġol-fiċkun u mbagħad inħawduh U jiġi u jiġi tajjeb xorta jkun issiljat minn ġewwa wkoll. Blu għax spirawk Eleanor u Joseph? Iva, jiena il-baħar inħobbu ħafna. Mela bħali. Jiena fil-kitbiet tiegħi il-baħar huwa wkoll wieħed mill-ispirazzjonijiet tiegħi, jiġifieri meta nkun qed nikteb rumanzi. Għax inti kittieb ukoll, u x'hekk? Iva, ukoll.
Mara meta nkun qed nikteb il-baħar jispirani ħafna. Allura il-blues u l-hues kollha li għandu l-baħar, dak il-ħadrani eċċetera, fil-fatt anke s-set tagħna huwa parti minn dik l-ispirazzjoni sajfija biex ngħid hekk, avolja għalija l-baħar huwa s-sena kollha mhux ovvjament qegħdin mdawrin bih aħna bħala gżira. Aħna ġens tal-baħar ngħidlu jiena, jiġifieri bilfors li xi mkien f'qalbek il-baħar se jkun u għalhekk għandna iktar nagħmlu sforz biex aħna l-Maltin nieħdu ħsiebu għaliex aħna niddependu ħafna fuq il-baħar tagħna, mhux hekk? U għandna baħar sabiħ, eh? Baħar sabiħ u ċar. Jiġifieri ħasra li mbagħad tara eh, l-iskart fil-wiċċ iduru. Eżatt. Eh, li ħankun qed mhm. nagħmel ukoll ħanżejjen ftit għandi din l-istensil żgħira mhm. u din l-istensil żgħira qisha forma ta' maduma Maltija.
Kemm hi sabiħa. U ħanuża żewġ kuluri biex nagħmel fuq il-flixkun. Fil-fatt oriġinarjament li kont se nagħmel fuq dan id-disinn hawn isfel kont se ntih ftit kuluri imma ħanuża din l-istencil biex noħloq ftit disinji fuq il-flixkun. U mbagħad fl-aħħar nagħti sealer fuqu biex nissiljah anke, nissiġillah anke minn fuq u mbagħad il-famuż, il-famuża xemgħa kannella. Hemmhekk inkunu nistgħu noħorġu ftit iktar dettall. Diżgur se jkolli mmur nipprova jien dix-xemgħa kannella wara li qed nisma' lilek hawnhekk. Issa, l-istensil kif se żżommha f'postha Carlo? Hawnhekk f'dan il-każ ħa nżommha b'idejja. Sewwa. Għax mhux ħa nkun qed nuża l-istensil kollha, ġifieri nkun ħa nkun qed nuża partijiet minnha biex noħloq id-disinn. Okay. Eh, u bażikament m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn nista' anka nuri mhm. issa. Għandek jiena sa kemm inti iva, tkun tista'. Jogħġbok. Mhm.
Mela ħankun qed nuża l-isfar li użajt il-ġimgħa l-oħra għax dan ħajkun ukoll parti mis-set li ħanamel ftit zeba
dejjem fit-tarf tal-pinsel. Issa, mhm. skużani ftit, mela jien ħan kontrolla il- L-istensil b'subgħajja 'l fuq u 'l isfel, hawnhekk fuq il-pinsell ftit li xejn għandi seba' u kulma ħa nagħmel immiss fil-postijiet li għandi bżonn biex nagħmel id-disinn. Issa, mhux qed nagħmel għaġeb jekk iż-żebgħa tidħolli taħt id-disinn. U r-raġuni hi li xorta ħa nixkatla ftit biex noħloq ftit effett. Ġifieri jiena kulma ħa nagħmel ħa noħroġ ftit hekk. Issa jiena qed ngħinek, però jekk ma tkunx tista' tagħmel hekk tista' twaħħalha b'daqsxejn tejp u x'hekk adeżiv u iżżommha f'postha hekk. Importanti li ma ċċaqlaqhiex. Importanti. Issa kemm naqlgħuha hekk u jiena ħallejtha ħanħalliha hekk u mbagħad ħa nibni fuqha fil-postijiet 'l hemm u 'l hawn. Jiġifieri fil-sezzjoni li jmiss ħa nkunu qegħdin naraw kif spiċċa l-proċess. Mela l-issa qed narawha hekk, issa naraw x'kapulavur se toħroġ minnha għax jiena hekk ngħidilhom daw kapulavuri għax x'in tara hekk. Għall-ewwel tieħu qatta' tgħid ommi hawn x'għamilt imma issa. Iva.
Ħafna drabi nibżgħu anke mill-istencils imma m'għandniex għalfejn. Għodda, l-importanti li jkollok l-għodda tajbin u li jkollok ftit paċenzja. biex timla dak l-ispazju. Il-paċenzja, il-paċenzja virtu importanti immens. Nifqu għal ftit momenti ta' riklami, imbagħad jew magħna għaliex se niltaqgħu ma' Mark Sultana mill-BirdLife. Lura magħna u immedjatament se naraw dan il-filmat imħejji minn BirdLife li jismu Life Arcipelago Garnija li se jitkellem propju dwar kif it-tniġġis mid-dawl għandu effett fuq l-għesafar tal-baħar u mbagħad nidħlu aktar fid-dettall.
Il-parti l-kbira tal-ħajja fid-dinja, inkluż dik tal-bniedem, tevolvi maċ-ċiklu naturali tal-jum u tal-lejl. Madankollu, iż-żieda fil-livelli tad-dawl artifiċjali matul il-lejl qed tkollha effett fuq dan. L-użu eċċessiv u mhux f'loku tad-dawl artifiċjali qed ifixkel ir-ritmu tal-ġurnata tal-organiżmi ħajjin kollha u qed ibiddel ukoll il-mod kif iġibu ruħhom l-annimali. L-użu ħażin tad-dawl artifiċjali u l-ħela fil-konsum huma s-sorsi prinċipali ta' tniġġis mid-dawl. Eluf ta' għasafar tal-baħar ibejtu tul l-irdumijiet tal-kosta tal-gżejjer Maltin. Dawn huma l-garni u ċ-ċief, grupp ta' għasafar li huma sensittivi ħafna għad-dawl. Dawn l-għasafar ikunu attivi fil-kolonji fejn ibejtu fl-aktar ħinijiet mudlama tal-lejl. It-tniġġis mid-dawl iħalli impatt negattiv fuq il-garnija u ċ-ċjifa. L-effetti prinċipali huma tnejn. L-ewwel nett, id-dlam huwa parti importanti mill-habitat li fih ibejtu dawn l-għasafar. It-tniġġis mid-dawl fil-kolonji tal-bejtiet ta' dawn l-għasafar tal-baħar ifixkel lill-għasafar adulti fil-ħidma tagħhom meta jkunu qed jieħdu ħsieb il-bejta. Dan huwa ta' dannu l-aktar tul il-perjodu meta jkunu qed iżoqqu l-frieħ, hekk kif l-adulti jkunu qed jirritornaw bl-ikel u ma jkunux jistgħu jilħqu l-ferħ minħabba l-periklu li jarawhom il-predaturi. Meta l-kolonji tal-bejtiet ta' dawn l-għasafar ikunu esposti għat-tniġġis mid-dawl fit-tul, dan jista' jwassal biex kolonji sħaħ saħansitra jiġu abbandunati. Xi ħaġa li diġà qed tiġri f'Malta. It-tieni impatt hu meta jasal il-mument illi l-frieħ, wara li l-ġenituri b'dedikazzjoni kbira jkunu ħadu ħsiebhom għal xhur sħaħ, jiġu biex itiru għall-ewwel darba. Dawn jiġu diżorjentati għax jispiċċaw itiru lejn id-dawl artifiċjali fl-irħula u l-villaġġi mal-kosta, minflok għal fuq il-baħar. Meta jiġri hekk jgħejjew, inkella jaħbtu ma' dak li jsibu fi triqithom u jispiċċaw mal-art minflok fil-baħar. Ladarba jispiċċaw maqbudin fuq l-art, dawn l-għasafar qatt ma jirnexxielhom jerġgħu jsibu triqithom lejn il-baħar mingħajr assistenza, u ħafna minnhom jistgħu jmutu mingħajr l-ebda forma ta' għajnuna. Il-proġett Life Arċipelagu Garnija qed jaħdem biex inaqqas it-tniġis mid-dawl fil-gżejjer Maltin permezz ta' bidliet fil-policies u bil-promozzjoni ta' miżuri li jistgħu jittieħdu minn dawk kollha li b'xi mod jistgħu jkunu involuti f'dan is-settur. Il-proġett qed ikompli jiġbor ukoll tarif dwar għasafar tal-baħar li jinqabdu fuq l-art u l-impatti negattivi tat-tniġġis mid-dawl fuq dawn l-għasafar. Int tista' tgħinna u tgħin ukoll lill-għasafar tal-baħar li għandna f'Malta. Fittex frieħ li jistgħu jispiċċaw maqbudin fuq l-art matul Ġunju u Lulju u matul Ottubru, u rrapporta dawn il-każi.
Nittama li sibtu dawk il-filmati vera interessanti u fl-istess ħin gustużi, ħa ngħid hekk. Mark, grazzi talli lqajt l-istedina tagħna, inti tmexxi l-BirdLife Malta. Dan il-proġett fiex kien jikkonsisti? Il-proġett kien jikkonsisti f'ħafna partijiet, però kellu fokus partikolari dwar it-tniġġis tad-dawl. Ħafna min-nies ma jindunawx kemm jista' jagħmel ħsara id-dawl, jew inkella kemm hu importanti li jkollna anke f'ħajjitna bħala nies, bħala umani, dawk il-mumenti li ma nkunux fid-dawl, speċjalment dawl artifiċjali. Il-bnedmin u l-ħolqien, u l-bniedem huwa parti mill-ħolqien, qegħdin magħmulin b'sistema li l-lejl huwa importanti. U allura, fil-fatt, jekk inti toqgħod, pereżempju, jien naf, fuq l-iPad jew fuq il-kompjuter għal żmien twil, anke speċjalment bil-lejl, normalment issibha anke diffiċli biex tistrieħ u torqod. u forsi tqum għajjien. Dawn huma affarijiet li mhumiex naturali għall-bniedem, mhumiex naturali għan-natura u importanti li nsibu mezz ta' kif id-dawl, li huwa importanti biex ngħixu fil-kumdità u anke għas-safety tagħna, nużawh b'tali mod intelliġenti, l-ewwel nett biex ma neħlux imma anke biex ma nagħmlux disturbance lill-għasafar u lill-ħlejjaq kollha. Kif jeffettwhom fil-fatt id-dawl, il-dawl l-għasafar? X'għandhom speċjali? Eħe, dawl l-għasafar l-ewwel nett jersqu lejn l-art tagħna meta jkun qed jidlam. Ehm, u jkunu matul il-ġurnata qegħdin fuq il-baħar, ħafna drabi tifittxu il-ħut biex jieklu, u mbagħad jersqu lejn l-art biex ikunu jew joqogħdu fuq il-bajt meta jkunu qed ibejtu jew inkella anke biex jitimgħu l-frieħ tagħhom. L-ewwel nett dawl ikollhom bajda waħda, Jippruvawha darba biss f'dik is-sena, jiġifieri jekk tintilef dik il-bajda jew għax ma jkunux jistgħu jersqu ħdejja jew whatever, ikun intilef ġenerazzjoni għal dik l-għasfur partikolari. Imma li għandhom speċjali hu li huma sensittivi ħafna għad-dawl, speċjalment dawl artifiċjali fil-mument li huma qed jistennew li jkun dlam. Jiġifieri jekk huma normalment jidħlu lejn l-irdumijiet fid-dlam u inserta hemm, forsi dgħajsa kbira jew jew xi nies qegħdin fuq ix-xifer b'ħafna dawl, jista' jkun illi ma jidħlux. U allura jekk ikun hemm il-frieħ li huma qed jistennew il-missier jew l-omm jiġu biex jitmagħhom, jista' jkun li ma jiħdux ikel għal dak il-lejl. Jekk isir ħafna ta' spiss, imbagħad ikun hemm problema li forsi l-frieħ ma jikbrux biżżejjed biex imbagħad itiru u jkunu jistgħu jingħaqdu mal-kumplikat mal-kumplament tal-għasafar fuq il-baħar. U l-popolazzjoni tagħhom, dawn huma ċ-ċief u garnija, hekk? Ċief u garnija, huma żewġ speċi differenti però simili ħafna, l-garnija hija ftit iżgħar, hija iktar vulnerabbli fil-fatt, hija iktar sewda wkoll fuq il-wiċċ, il-qiegħ huma t-tnejn li huma bojod, xi ħaġa komuni ħafna fl-għasafar tal-baħar li jkollhom l-abjad ħalli l-ħut ma jiddentifikahomx meta jkunu qed itiru minn fuqhom. Interessanti. Itiru verament sbieħ għaliex itiru ħafna qrib l-ilma, x-xifer tal-ilma, fil-fatt shearwater il-kelma bl-Ingliż għaliex litteralment il-ġwienaħ tagħhom imissu bit-truf tagħhom il-baħar huma. U dak huwa li sabu Eleanor u Joseph, hux hekk? Ekku, fil-fatt l-ewwel nett irrid nirringrazzjahom u ħadt pjaċir niltaqa' magħhom ukoll għaliex jien rajt ukoll il-video avolja ċempluli kienu meta kien instab. Imma huwa huwa għalija huwa ispirazzjoni u motivazzjoni meta naraw nies li they care u li għandhom l-imħabba lejn in-natura wkoll. Li huwa importanti nifhmu li l-bnedmin aħna parti min-natura u importanti li nieħdu ħsiebha. Ekku.
E, issa, forsi Eleanor u Joseph kienu mħarġin għaliex kif qalu kienu attivi faqdiet oħrajn qabel u kienu jafu x'għandhom jagħmlu, però kif nistgħu nieħdu ħsiebhom aħna dawn l-asafar? L-ewwel nett nibda billi ngħid illi l-informazzjoni qiegħda hemmhekk. Jiġifieri jekk xi ħadd jixtieq ikun jaf affarijiet dwar l-għasafar, dwar natura, dwar il-frieken, jista' jikkomunika ma' Nature Trust f'każ ta' frieken, bniefel, eċċetera Fil-każ ta' għasafar jikkomunika mal-BirdLife. Naturalment għandna l-websajt tagħna www.birdlifemalta.org U jistgħu wkoll iċemplu għandna mobile number f'każ ta' emerġenzi. Jiġifieri jekk forsi r-reġija tista' tellagħna. Kellna hemmhekk fil-fatt in-numru qed jidher bħalissa quddiemek. Ta' min nieħdu nota tiegħu dan. Eżattament. Jekk in-nies u titfgħu fuq il-mobile tissejjaħ tagħmlu hemmhekk bird life emergency u jekk jinqala' xi ħaġa tista' ċċemplilna immedjatament. Normalment meta n-nies isibu ċertu għasafar, speċjalment jekk ikunu għasafar tal-baħar, jekk għasfur iħallik tersaq qribu kif semmew anke qabel Eleanor, normalment ma jkunux qegħdin fi stat tajjeb u allura importanti li jinfurmawna. Mhux bilfors jinqabad l-għasfur jista' jkun li jtuna l-location, normalment meta jkun fuq il-baħar ikun diffiċli li ttina biss location, imma aħna niggwadaw niggwidaw meta jċemplulna. Sewwa. U ħafna drabi hekk nagħmlu, jiġri jkun hemm jisu dak il-first aid li nagħtuh minn fuq it-telefon daqs li kieku jisek ċempilt ambulanza u qed jgħidulek x'għandek tagħmel f'każ li jkun bniedem, imma Dan huwa numru 24 sija, iva, jiġifieri. Huwa numru 24 sena jinħadem bejn voluntiera u anka bejn staff. Naturalment ikun hemm perjodu speċjalment matul il-pasta tal-asafar eh, xi kultant isibu engaged minħabba l-fatt li jkun hemm ħafna telefonati deħlin, imma bħalissa sal-aħħar ta' Awwissu u Settembru il-frieħ taċ-ċief ħajkunu qed jitilqu minn bejta tagħhom. U d-dawl jista' jaffettwhom b'tali mod li minflok itiru lejn il-baħar itiru lejn l-art. u meta jtiru lejn l-art u jinżlu fl-art għax imbagħad jgħejjew, ma jkunux kapaċi jerġgħu jtiru. Jiġifieri dan huwa għasfur li jrid ikun fit-tarf ta' xifer biex imbagħad itir, ma jistax itir minn mal-art. U allura jekk xi ħadd isib dat-tip ta' safar jista' jikkomunika magħna b'dak in-number, ħafna drabi aħna nieħduhom għand il-veterinarja tiċċekkjhom U jekk tgħidilna li nistgħu nitilquhom, nitilquhom fil-fatt għandna video anke naħseb. Eh, Fil-fatt ta- se saqsik x'ġarra minn dawk Eh, Fil-fatt l-asafar. wieħed minnhom eh, irnexxilna nitilquh, ki- kienu ftit dgħajfin, però eh, u- u wieħed eh, sfortunatament ma rnexxilux isalva, però l-ieħor salva. U- Ħa naraw u ftit ħadna il- gost naraw il-filmat. il-filmat. Mela,

Tam jaħsibha ma mbagħad irranka malajr, Mark. Għajt tista' nara żiffa biex tgħinu jintrefa u mbagħad once li jiftaħ il-ġwiena la safar ikunu ħfief ħafna normalment. Xi ġmiel ta' filmati meta tara hekk. Huwa sodisfazzjon li almenu nagħmlu impatt pożittiv ukoll fuq il-ħlejjaq. Imma finalment għaliex għandna nieħdu ħsiebhom dawn l-għasafar? Eh, din mistoqsija li jsaqsulna ħafna nies u jgħidulna ma kieku dal-għasfur ma jgħix jew kieku ma Dal-wieħed eh, jew. Dal-wieħed jew anke l-popolazzjoni kollha x'differenza ħa tagħmel? Tagħmel differenza il Kif għedtlek, il-bniedem huwa ħolqa waħda man-natura. Di li aħna differenti min-natura mhuwiex minnu. Aħna fiċ-ċentru tan-natura mal-għasafar, mal-ħlejjaq, mal-insetti, mal-baħar, mal-ħut, ma' kollox. U ngħinu lil xulxin mingħajr ma nafu. L-għasafar jiġu studjati għaliex jgħinuna nifhmu kif aħna sejrin aħna bħala nies. Il-problema tal-plastik, tal-microplastic, ħarġet Għax bdew imutu ċertu għasafar u meta saru studju sirna nafu dwar il-microplastics. L-issue ta' light pollution, l-istudju li għamilna aħna fuq light pollution jirriżulta, għaliex konna nafu li qed jaffettwa l-għasafar, li anke jaffettwa l-bniedem. U allura rridu nifhmu li dak li jaffettwa lill-għasafar, dak li jaffettwa lill-ħut, lill-ħlejjaq, lis-siġar, ħafna drabi jaffettwa lilna. Jekk is-siġar f'Malta kollha jmutu f'daqqa waħda, Jista' jkun li minħabba l-arja. U allura importanti li nifhmu kif ħa jaffettwa lilna wkoll. Din importanti, aħna bħala nies irridu nifhmu li aħna ħolqa waħda, irridu ngħinu n-natura, irridu nieħdu ħsiebha, għax meta nagħmlu hekk inkunu awtomatikament qed nieħdu ħsieb anke l-ħajja tal-bnedmin, il-ħajja tagħna. Ma stajtx tispiċċa b'messaġġ isbaħ minn dan. Mark, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi tal-li ġejt hawnhekk magħna. Aħna qed nofrulek ukoll kaxxa sabiħa milli għamel Karlo eh, bħala rikordju tal-parteċipazzjoni tiegħek ukoll fil-programm Vale. Grazzi u se niefqu għal ftit mumenti ta' riklami. Ibqgħu magħna għaliex għandna ħafna iktar affarijiet għalikom. Nilqagħkom lura magħna u sejra fejn Carlo. Carlo, Biddiltu kompletament diġa. Iva, jgħat relax. Ma sennejtux li ħallesi daqsek malajt. Le, u vera ftit ħin kif tista' tibdlu oġġett fi ftit ħin hux, iva, meravilja. Iva, fil-fatt eh, kif spjegajt anka l-ewwel kull ma għamilt, eh, għamilt naqra frakas fil-blistensils u żajt eh, zeba u u x-xemgħa skura biex għamilt l-istenciling, rikkibt fuq xulxin għax jiena ridt noħloq dal-effett. Daw fil-fatt l-ispirazzjoni hija minn post ġo Sqallija li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol u jagħmluh ukoll u huwa xogħol ta' artiġanat. Allura jiena ridt noħloq dal-effett kif qegħdin taraw. Meravilja, eh, ġifieri,
ma tistax ta' bażikament jiena nixtieq li telspettaturi tagħna jifmu li ma jistgħux jagħmlu xejn ħażin għaliex terġa' tgħaddi fuq u terġa' Eżatt, fejn ma jogħġbok fejn ma jogħġbok terġa' tiżboh, eh. jekk tara biċċa żejda kannella u ma tkunx rida kannella terġa' tiżboh bil-blu u tneħħiha, ġifieri fil-verità tista' tikkoreġi kemm tixtieq u kemm jogħġbok. Eżatt, u l-bażwer tal-lum hija Repaint. U veru, pinġi mill-ġdid. Apparti jekk ikollok jekk tuħu żball jew ma jogħġbokx il-kulur, eċċetera, tista' terġa' tiżbugħ, ġifieri m'għandniex dik il-problema. Ma ħafna drabi inħarsu lejn l-għamara, pereżempju jiena trabbejt f'ambjent ta' għamara xi ftit skura, tal-kewba, tal-pajn skura, allura qisni kont rajt kienet moda u kbirt f'dak l-ambjent. Biss illum il-ġurnata għandek postijiet li għadhom hemm dawn l-affarijiet u ħafna drabi ngħiduli l-kewba ddejjaqni ħa nneħħiha. Kull m'għandek bżonn hija l-għażeba u l-oġġett jinbidel kompletament u tista' tagħmlu bl-istili kollha li tixtieq inti. Ġifieri jekk immorru għall-kontemporanju tista' tagħżel il-kuluri li huma moda bħalissa, tista' tmur għall-istil modern, tista' għal tista' tmur għall-istil Żvediż, bażikament li huma kuluri newtrali u b'ħafna linji dritti biex toħloq dak il-bilanċ bejn in-natura u bejn bejnek innifsek. Jiena jiena togħġobni taħlita ta' kollox. M'iniex persuna ta' stil wieħed. Ġo dar. Ġo dar, iva, inħobb. Jien ukoll.
Fejn għandek il-kontemporanju jkollok dik il-biċċa klassika pereżempju li jkollok biċċa li ħad iġbidlek iktar l-attenzjoni meta tidħol fil-kamra u ovvjament nistgħu nagħmluhom kif iridu għax kif jogħġbu lilna. Illum saret moda kif qed tgħid inti li tħallat li jkollok xi ħaġa antika fuq xi ħaġa iktar moderna u speċjalment meta jkollna xi ħaġa tal-injam veru Vera ħasra illi inneħħuha. Ehm, anki, però kif rejt id-darba l-oħra, anki tal-fuljetta xorta tista' tagħmel eh, xi ħaġa sabiħa minnhom ukoll. Mela, aħna minn hawnhekk, ehm, Karlo, inti qatt smajt bil-hydroponics? Eh, le. Lanqas jiena ma kont qabel qabel bdejna l-programm, però sibtha vera interessanti u nistidinkom tingħaqdu issa miegħi u ma' Malcolm għaliex din il-ġimgħa proprju jiena mort inżuru fil-post fejn jaħdem. Illum ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar suġġett partikolari, il-hydroponics, u forsi tgħiduli x'jiġifieri. Huwa t-tkabbir tal-pjanti mhux fil-ħamrija. Però biex jgħidilkom aktar dwar dan, nixtieq nilqa' miegħi lil Malcolm Borg li huwa Deputat Direttur fiċ-Ċentru tal-Agrikoltura tal-MCAST. Malcolm, kif inti? Mhux ħażin, intom. Ilna ma niltaqgħu. Vera, ilna ħafna ma niltaqgħu, vera.
Mela, qegħdin ġo dis-serra partikolari fejn tippratikaw din it-tip ta' biedja. X'jiġifieri eżatt? Mela, il-hydroponics hija sistema ta' tkabbir tal-pjanti bħal mat inti Valeri, fejn minflok nużaw il-ħamrija biex jikbru l-pjanti, nużaw sistema oħra fejn il-pjanti jitkabru ġo pots żgħar. U daw il-pots jitqiegħdu ġo kanali bħal ma qegħdin naraw warajna, jitqiegħdu ġo kanali u f'daw il-kanali ikun hemm l-ilma bin-nutrienti ġo fih u l-pjanta jkollha aċċess għal dan l-ilma bin-nutrijenti biex tkun tista' tikber tajjeb. Jiġifieri biex jekk forsi nista' nispjega billi billi naqbad waħda minn daw il-pozz. Il-pjanta f'dal każ hija tibta basla. Mhm.
Il-basal l-aħdar u xejn. Il-basal l-aħdar ekku ekku.
Hemm qed tikber ġo pot żgħira. Il-pot hemm għandha jisu xquq żgħar minn fejn joħorġu l-eruq tal-basla u l-eruq jixorbu l-ilma u n-nutrijenti mill-nixxiegħa ta' ilma li tkun għaddejja minn dan il-kanal. U b'hekk il-pjanti jkunu jistgħu jikbru tajjeb, jikbru jikbru iktar imfisdin, nistgħu ngħidulhom hekk. Kundizzjonijiet ideali. Kundizzjonijiet ideali, ekku, qed jikbru ġo serra, ġifieri hemm it-temperatura hija ogħla minn dik li nsibu fuq barra u qed intuhom eżatt in-nutrijenti preċiżi li għandhom bżonn biex jikbru. Għall-kuntrarju ta' barra, fejn il-pjanta jkollha tfittex għan nutrijenti hi. Sewa? Jiġifieri, jiġifieri din hija hija sistema fejn hija wkoll ideali ħafna anke għal pajjiż xott bħal huwa Malta minħabba li permezz ta' din is-sistema l-ilma nistgħu nilqawh u nerġgħu nużawh. Nelqawh u nerġgħu nużawh. Allura mwet naħlu xejn ilma. Ix-xjenza tikkalkula li sistema bħal di tuża bejn 80 u 90 fil-mija inqas ilma minn sistema konvenzjonali fejn il-prodott jikber fuq barra. Dik hija xi ħaġa importanti immens. Ekku, xi ħaġa importanti ħafna. Eżatt, ekku, ekku. Allura hija sistema potenzjal kbir ħafna. Apparti minn hekk bħalma qegħdin naraw, il-prodott qed jitkabbar fuq tliet saffi. Sew fuq tliet saffi. U anke fuq ras.
Ekku, ekku, ekku, jiġifieri għal pajjiż f'Malta fejn il-produtturi, l-bdiewa tagħna m'għandhomx forsi ħafna art biex ikabru bħal m'għandhom produtturi barranin, jistgħu jużaw mhux biss il-ħamrija, mhux biss wiċċ wieħed, imma tliet uċuħ f'dan il-każ. U allura kemm il-produzzjoni u anke il-profitt tal-produttur huwa wieħed huwa wieħed eh, aħjar, wieħed ikbar. U allura għandha vantaġġi wkoll għall-produttur mill-aspett ekonomiku. Mhm. Ġifiri, ġifiri, tara minn fejn tara, hija sistema li għal-pajis tagħna għandha għandha ħafna vantaġġi u naħseb li jekk jekk nisfruttaw aħjar nistgħu nistgħu nieħdu nieħdu ħafna iktar affarijiet affarijiet minna inkluż, ġifiri l-produzzjoni tal-ikel li tant huwa importanti għal pajjiżna. Aħna hawnhekk qegħdin f'post fejn din issir fuq skala kummerċjali pereżempju, però tista' tadattha wkoll għad-dar. X'tip ta' prodotti tista' tkabbar fiha? Għin għidu hekk. Ara, tista' tkabbar kważi kollox. Li trid toqgħod attent, li trid toqgħod attent huwa li l-għeruq ma jkunux kbar wisq għal dawn il-kanali. Dawn il-kanali huma l-kanali tal-conduits tad-dawl li ssib tixxi mingħand mingħand ironmonger. Sewwa. Sewwa, tista' tuża tista' tuża kanali oħrajn, imma dawn huma ideali ħafna għal sistema bħal din. U allura, idealment ma tkabbarx affarijiet fejn l-għeruq jibblukkawlek il-kanal, sew jew inkella jifqgħulek il-kanal, u allura hemm prodotti li tista' tkabbar fihom, huwa dan il-tip ta' basal bħalma qegħdin naraw, ħafna herbs, sew jiġifieri nagħniegħ, ħabaq, sagħtar, ħafna salads, jiġifieri ħass differenti, rukola, jiġifieri ħafna salads. Dawk li jżommu l-għeruq fil-wieġ biex niftehmu. Ekku, ekku, ekku.
Jiġifieri Ifhem, tista' tadattahom mbagħad kif trid, jiġifieri inti tista' jkollok kanali daqsxejn daqsxejn ikbar biex tkun tista' tkabbar affarijiet bħal tadam, bżar, eċċetera. Però jkun hemm bżonn tadatta daqsxejn iktar, anke pereżempju ħamrija jkollok bżonn daqsxejn iktar peress li l-pjanta hija itqal. U allura jekk jekk aħna rridu nużaw sistema sempliċi bħal miha din, jiena li nissuġġerixxi li nissuġġerixxi li jintużaw prodotti li jkunu li jkollhom għeruq li jibqgħu żgħar, jibqgħu baxxi ħalli ħalli sistema nżommuha nżommu effiċenti kif inhi. Jiena id-dar naħseb ġili għamilta bla ma naf din il-ħaġa għaliex il-mama għandha xitla kbira tal-klin enormi għax jaqbad tajjeb ħafna eh, fil-klima tagħna. U ġili naqta' xi ferat minnu impoġġih ġo tazza daqxej kbira bl-ilma frisk un biddilulu ta' spiss u ġilli ta' mill-leru ġifiri. Ija sistema ta' hydroponics. Għas, ija sistema ta' hydroponics, iva, ġifiri, ġifiri, jek inti jgħat qiegħda teskludi l-ħamrija biex tkabbar xi ħaġa, by definition hija hydroponics. Ehm, hydroponics, ġifieri hawnhekk qed palma tinti ehm, Valeri qabel, hija sistema kummerċjal, ġifieri sistema fejn il-prodotti hawnhekk jitkabru biex jinbijaw fis-suq. Ehm, però nistgħu nadattaw u nagħmluha kbira jew żgħira kemm irridu aħna. Sew, ġifiri, dinna tiġa hija DIY system, ġifiri palmatlek il-kanali huma eh, conduits ta' dawl, ġifiri huma huma affarijiet li ssib tixri komunament eh, m'għandekx bżonn ġifieri m'għandekx bżonn affarijiet Trid daqsxejn speċjalizzati. spazju imma Eżatt, għalihom. eżatt, eżatt. Però tista' taqtala taqtala l-biċċiet, tista' Tagħmilhom tagħmilha- żgħar kemm tista' tagħmilha żgħar kemm trid inti, ecco. Dendila ma' xi ħajt. per Ekku, eżempju. ekku, prosit.
Ġifieri, L-importanti huwa biex tkabbar f'sistema bħal di li inti tkun taf x'għandha bżonn pjanta biex tikber. Ġifieri, jekk jekk inti għandek sardinella d-dar, ukoll kważi taf x'għandha bżonn pjanta biex tikber. Jekk inti il- il- il-bżonnijiet tal-pjanta tilħaqhom b'din is-sistema, ġifieri l-ilma, in-nutrijenti, id-dawl, li ma tkunx f'ħafna riħ, sew ġifieri huma affarijiet normali komuni biex kabbar pjanta normali. Jekk inti ittija dawk il-pjanta, tista' tuża din is-sistema biex tkabbar fejn trid. Sewa ġifieri u l-ewwel urejtkom l-ewwel urejtkom daw il-pots Però hemm daw il-pots, mhux bil-fors tuża daw il-pots, daw il-pots tixjom minn garden center ġifier issib tixjom Malta, però tista' tuża jiena fl-ixken tal-plastik mtaqbin. L-importanti li inti tħalli l-għeruq tħallilhom minn fejn joħorġu biex ikunu jistgħu jaċċessaw l-ilma ta' taħt. Sewa ġifiri, u bħal madna, kanali se jkunu twal jew żgħar kemm irridu, m'hemmx naf ikunu daw tip ta' kanali se jkunu forma ta' katusa, sewa. Ġifiri, ġifiri nistgħu nkunu kreattivi u nkunu u naddattaw sistemi kif irridu biex nkunu nistgħu inkabru l-affarijiet li rridu aħna M'aħniex ħa nilħqu l-bżonnijiet tal-ikel tal-familja tagħna b'din is-sistema, imma naħseb li xi ħaġa sabiħa li jkollok u xi ħaġa interessanti li hemm speċjalment minnu dilettant ta' tkabbir tal-pjanti, naħseb xi ħaġa sabiħa li jkollok. U fuq livell aktar sempliċi kif għedna jekk inti taqta' xi tip ta' ħaxixa aromatika u tagħmilha ġo tazza id-dar ukoll se jkollok se ddum iktar il-ħajja tagħha u se jkollok iktar ħaxix frisk fid-dar. Ekku, ekku, il-pjanti li jikbru b'din is-sistema, inti tista' Anke jekk inti qed tkabbar ħassa tista' hemm meta ħarvistjat tista' taqlagħha u tkun għadha ħajja u żżommha fil-friġġ ħajja. Sewa ġifieri hemm ix-shelf life tagħha ġifieri kemm iddum biex tiddeterjora, iċ-shelf life tagħha huwa ħafna iktar twil. Għax ikollha l-eruq magħha. Għax tkun għadha ħajja. Mhm.
Sewa ġifieri dana hija pjanta li minflok minflok tkun tajta mill-li ewwel qtilta sewa biex tkun tista' tikolha, neħħita neħħita mill-kanal, sewa neħħita bil-pot b'kollox, huwa prodott li għadu ħaj u allura tkun tista' tpoġġiha fil-friġġ jew jew jew jew ġo ġo bawl bil-mod tkun tista' taqta' il-weraq kif kont trid. friska. Grazzi mel kim kienet interessanti immens issa mmorru nduru dawra wkoll ħalli naraw il-ħxejjex differenti li qed jikbru u intom tistgħu tkomplu taqraw ukoll fuq dan is-suġġett jekk interessakom u ssibu l-metodi tagħkom ta' kif tistgħu tagħmlu din il-prassi anki fuq skala aktar żgħira ġod-dar jew fil-kċina tagħkom. Ninsabu imdawrin b'dal-ġmiel wara r-riklami. Mela, jiena nixtieq illi nilqa' miegħi hawnhekk bi pjaċir kbir lil Charles Farrugia u Carlo ingħaqad miegħi wkoll. Miskien ħa nattakkaw hi t-tnejn qisna ġejna hawnhekk. Grazzi ħafna Valerie tal-istedina tiegħek f'dan il-programm tant interessanti. Grazzi inti. Għax fik titgħallem dejjem. Qed nieħu gost li jogħġbok, però grazzi inti talli ġejt mgħobbi b'dawn kollha x'inti dħalt hawnhekk waħdek b'dawn l-affarijiet kollha. Dawn huma affarijiet li għamilt inti Charles. Eżatt. Minn fejn bdietlek din in-namra? Ifhem, dal-passatemp mhux issa ilu li beda ħafna, minn meta kont żgħir dejjem dejjem kont inħobb ix-xogħol tal-idejn, dejjem nara l-crafts. Veru?
Mix-xejn nara x'ħa nivvinta, oġġett forsi mhux daqshekk sabiħ nara x'nagħmel biex nagħmlu jidher sabiħ. Tħobb l-affarijiet sbieħ inti? Nħobb l-affarijiet sbieħ.
Bħali anke jien xi ħaġa sabiħa tferraħni. U nħobb l-affarijiet magħmulin bl-idejn, mhux dik il-ħaġa ta' prodotazzjoni. Kemm hi sabiħa. Li tara kważi kullimkien. Sabiħa li xi ħaġa tkun magħmula b'idejn.
Tkun unika u tkun personalizzata tiegħek għalik. Fil-fatt mhix eh, apparti li tkun unika hija xi ħaġa għaw ċertu nies li kif semmejt inti xi ħaġa sabiħa tferħek. Imma hawn nies li jgħidulhom kreattivi. Ġifieri u U bħal Charles. U bħal Charles. U bħalek ukoll. Avolja ma tammettix. Il-kreattivi, ix-xogħol tagħhom hu li jsebħu dak li jkollhom quddiemhom jew f'moħħhom jew b'mod differenti anke fejn jidħol teatru, fejn tidħol mużika, eċċetera, jsebħu jgħinu lil dak li jkun iħossu tajjeb. Veru. Is-sabaħ l-avjant ta' madwarek. Ekku. U anki inti tħossok aħjar meta Tħossok tkun aħjar, imdawar sepp. b'affarijiet sbieħ. Dawn huma affarijiet li inti tagħmel għalik, hux hekk? Għalija, ħafna drabi għalija. Minn fejn, minn fejn iġġibhom hekk? Fejn issibhom? Ifhem, biċċiet minnhom jew tuhomlok familjari jew ħbieb, Ma jkunux ma iriduhom jkunux aktar? irduhom aktar ma kollhomx użu, jgħidulek ħantilek għax inti tkun ħadam xi ħaġa biha. Hawn ċertu sajts bħal recycle ituk ukoll joffru flok li ntremew Ekku. Dik il-ħaġa sabiħa xlok tintritwa inti ħat għamel xi ħaġa biha. Biċċet minnhom meta tiġborhom għandna xi ritratti wkoll, jiġifieri laqas tarafhom mhux vera. Ħafna drabi jkunu kondizzjoni vera ħażina. Hmm. Trid tara x'ħa tagħmel biex l-ewwel ġibed xejn fista tajjeb u mbagħad tibda taħdem fuqha. Per eżempju, hawnhekk x'qed naraw Charles? Mela, eżempju.
Għidilli ah, minn fejn minn fejn ġibthom. Din il-biċċa mara sajra, mhm. tiftakar tajb kienet minn Recycle Day. Sewwa. Kienet fi stat vera ħażin. Mhm. Jiġifieri din mhux ġas kemm xkatlajt, dik li naqla l-foljetta kollha. Kif fil-fatt għamilna fil-programm liħor, Karl. Għamilna iva. l-foljetta kollha għax inkella ma jiġik xogħol tajjeb x'in tibda taħdem. Mm. Għax x'in tibda twaħħal il-karta ta' dekopax Trid ammonta kollha fuqha. Sewwa. Kellha tibda tisma' wiġlek u ma tiġix ta'. Ah, ok. Forsi dallu qed jifhimni aħjar. Il-folja kif tibda ngħid. tinbara mhux Tibda tibqa' tinbara. għal posta. Allura trid tnaħħem għall-ewwel biex iġib xogħol sew. U mbagħad tnaddaf, tnaddaf sew, u ċertu jgħidulu xokor sew biex tnaddaf fih. Wara tibda jiena nuża chalk paint. Tibda tisboħ, tara kemm hemm bżonn il-pasta tagħmel. Mhm. U wara nibda nara x'ħan uħloq jew bil-karti jew bl-istensil tit il-ħsieb, eżatt qabel tittaħseb qabel tibda. Ħan saqsija li l-ek ukoll, għax darba saqsej tal-Karlo, għatlu minti tkun taf kif se jispiċċa l-oġġett. Jiena naraħ fajnija. Jiena naraħ fajnija, les qabel ma nibdieħ. Għall-kuntrarju tiegħek, Carlo, inti tesperimenta waqt li tkun qed taħdem u inti tkun taf eżatt xi trid. Jiena jekk nara il-banketta u naf għal min hi u x'karattru hu ta' min ħa jeħodha, naf eżatt sa nagħmel bil-kulur, bl-istampa b'kollox. F'għajnejja nkun ġiegħed naraha mhux ħażina, imma sabiħa. Lanqas temmen li pereżempju xi ħaġa bħal di, jiġifieri, hija fil-fatt stampa, eh? Inti stampa, l-istampi fejn issibhom allura dawn l-istampi? Illum il-ġurnata x-xogħol tal-idejn. Raġa sar invoka ħafna kam minn eta zaħira saru jħobbu xogħol tal-idejn. Għaw mhm. ħafna ħwienet tal-kraft minn fejn tixtri. Mhm. ħafna drabi anka xrajt minn ħwienet m'għandhom xaqfu mal-kraft bħal supermarket, stationaries, anka nara. Tara stampa u toġbu.
Iva, anka per eżempju kelli kalendarju għaddit is-sena għandu stampa sabiħa flok narmieħ Nistejt lilek l-istampa, nqasqas minnha u nużaha anke biex inkabbar stampa oħra fuqha. Kont se ngħidlek kif isibhom daqshekk kbar għax normalment. Ma jkunux kbar daqshekk l-istampi, le. Imma nkabbar anke biż-żebgħa. Pereżempju din bħala ritratt kien skur. Jiena kabbart biż-żebgħa u ċċorajt ukoll l-istampa biż-żebgħa. Biex fitta kif ritjen. Bil-blending, il-proċess ta' blending kif spiegajt qabel inti wkoll.
Sponging, Karlo kif imni xi iva, iva, iva. iva, fil-fatt Karlo qed jurihom ukoll biex inti tkabbar ukoll jew tiskura jew tiċċara l-istampa kif trid inti għal gost. Inti qed li dil-banketta għandha 60 sena. Mela, dik l-istorja tagħha qalu li li għandha fuq 60 sena. Xi 60 senilu kienet tinsab ġo ħanut tal-kafe ġo xi raħal. Kienet ilha żmien twil ma tintuża. Tawili. Il-mellieħa u. Il-mellieħa, kont kif qalu li kienet ġew xi ħanut tal-kafe l-mellieħa. Min jaf poġġiex fuq għanna nutija. Min jaf min poġġa fuq.
Dik is-sabiħ tagħha l-ħaġa. Taf kif? U marra min jaf dak iku jara xi jgħid, dak jara fiex. Ekku, ekku, bdilta kompletament. Bdilta kompletament.
Eh, u fil-fatt, eh, ħafna drabi meta nħarsu li dawn l-oġġetti nkunu qegħdin naraw ukoll Mhux biss l-oġġett, imma nkunu qegħdin naraw l-istorja u l-memorja tal-oġġett. Ħafna drabi jkun hemm eh, ta' ċertu età meta jaraw l-oġġett jiftakru f'xi ħaġa oħra, jiftakru f'memorja u eh, ħafna drabi jiftakru f'affarijiet li lilhom għenuhom jikbru. Mhux bil forsi jkunu affarijiet sbieħ. Imma eh, ħafna drabi jkunu dawk il-momenti fejn il-persuna tħossha qiegħda timmatura, li tkun qedda tgħinha, allura dak l-oġġett partikolari jkun qed jgħinha tgħix u tiftakar il-passat tagħha u kif waslet illum. Vera.
Anzi, ikun hemm pereżempju oġġetti tan-nanniet tagħna li forsi jkunu taru.
Għandi affarijiet li pereżempju fin-nadi tiegħi ma nafhomx. Ma ġoġġet tagħhom lejt minn jaf kieku nanda ta' rapers. Ekku, iktar nozza.
Per eżempju llum il-ġurnata l-ispiritieri, kważi ħadd m'għadu jużhom, imma fil-verità tista' tagħmilhom b'dan il-mod u jiġu sbieħ ħafna. Jiena nixtieq illi għad fadlilna aktar ħin nitkellmu, imma l-ħin dejjem jiġri warajna. Il-cameramen dejjem narhom jagħmlu li hekk jiġifieri lesti lesti. Għalaqna għalaqna. Grazzi Charles tal-li il-qajt l-istedina tagħna proset ta' dan ix-xogħol sabiħ u aħna għandna tifkira għalik li għamel Karlo. Tifkira vera żgħira, naf li inti kapaċi tagħmel ħafna isbaħ minn din. Le, imma kulħadd jaf jagħmel ix-xogħol tiegħu. Eżatt. Din tifkira tagħna tal-li kont magħna f'dan il-programm. Grazzi ħafna.
Grazzi, grazzi Charles, grazzi Carlo, grazzi lilkom illi segwejtuna aħna l-appuntament tagħna magħkom ikun bħallum ġimgħa fl-istess ħin ibqgħu segwuna għaliex sal-aħħar tas-sensiela żgur li se titgħallmu ħafna aktar dwar dan ix-xogħol u tapprezzaw ukoll eh, il-valuri li xi ħaġa magħmula bl-idejn fiha. Grazzi, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.